E ndza mi xeweta varikwerhu a hi ti tiveni ku hi va mani hi dlaya hi ku swo tala swi vekiwe hi xilungu hi nga koti ku swi twisisa swi endla nga ku valungu va lo tlhariha ku hi tlula so a hi pfunaneni namuntlha hi ta nghena ka thekinoloji swa humelela ku ri na nchumu wo karhi eka foni ya wehe. lowu u wu lavaka ku wu vona hi xihatla hi nga nyika xikombiso ni endle khalendara la leyi nga na mavito hi tin'hweti ta xiAfrika ku nga ri lama ya kusuka ka Xirhoma a hi languteni ka xitirhisiwa lexi nga ku pfuna ku u veka khalendara leyi. laha u nga kotaku ku yi vona hi xihatla loko u la ku tiva ku n'hweti yo karhi yi vuriwa yini hi Xiafrika ni endla leswi hi mhaka ku i ku sungula ka lembe ka ntumbuluko swimilana swi sungula ku hluka mabulomu ya mila tinyoka ta huma emukeleni swo tala swi sungula hi vuntshwa. leswi kombisaka ku sungula ka lembe na na timpfula ti ta sungula ku na ku nga ri lera wona lembe ri ngo sungula ri ri roxe hi nga tiveki ku ri ta na yini lexintshwa so xitirhisiwa lexi varikwerhu hi lexi hi ta xi pfula hi veka khalendara ya hehe laha hi nga ta yi kuma hi xihatla. se loko mi languta la ku na swo tala u nga endlaku ku swi va koho ku na tifayili leti u nga ti kumaku hi xihatla ku va na ma-website ti-page kambe namuntlha lexi hi nga ta languta xoho i fayili yo karhi. leyi hi nga ta yi endla ku yi kumeka hi xihatla so hi ta endla hi ta pfula kwala ka xitirhisiwa kwala ka tifayili hi vona ku fayili ya kona hi nga yi kuma kwini hi teleto tifayili ti longoloxiwile hi fanekele hi ya laha yi nga koho fayili . hi languta so loko hi vona e e fayili leyi hi yi lavaku ni vona nga ku hi leyi a hi yi pfuleni hi languta ku ku humelela yini hi yi pfurile hi nga cinca na vito ra yoho ri hlangahlanganile hi ri hunguta so hi ta cinca vito hi ndlela leyi. i khalendara hi ta tsala khalendara hi marito ya lava ya va na nhluvukiso so hi swo sweswo hi tsarile ku i khalendara ya hina and then i mfungho. leswi hi swilungu va nge i icon hi ku hi ta yi fungha njhani xifaniso lexi nga ta va xi humile le henhla ku hi kombisa xi ri lexi strong so a hi cinceni na mfungho eka lexi hi nga ta xi tirhisa eka mfungho wa hina hi ta lava e swifaniso lexi hi nga ta kota ku hatlisa hi xi twisisa so hi cheka la ku nga na swifaniso . hi nga lavaka swifaniso leswi nga le eka ka phone kumbe eka website a hi pfuleni yo languta ni ta tirhisa xifaniso lexi eka nkarhi wa sweswi hi va hi hi lunghisa na na na makulelo ku xi kula ku fika kwini. loko u lava ku xi kurisa swinene u u endla u famba hi yona ndlela leyi a wu xi veka xi va ka mpimo wo ringanela ku nga dzana ra ti-percent so loko u hetile hi ku create short cut so hi languta la ka add hi hi hi xelexo. e calendar ya hina yi nghenile leyi se hi lava yi tshama lomu hi nga ta kota ku yi vona hi minkarhi hinkwayo so ku endla hi ndlela yeleyo hi ta yi koka hi yi veka laha hansi swi ta lava hi hunguta swi tele la hi hoxa yoho. mi vona loko hi karhi hi famba na xikirini yi tshamile khalendara a yi fambi hi nga yi pfula khalendara yeleyo hi ku ta hi ta tshikilela eka yona ya vutisa ku hi pfula hi yini a hi fanekele hi se hi cincile la hi ta yi pfula hi lexi hi le khalendara ya hina yi humelerile. so hi minkarhi ni minkarhi loko hi lava ku yi pfula hi ta yi pfula le so hi nga endla la hi ku xi nga ha yi vutisi nakambe so yi pfulekile ni tshemba ku loko hi yi pfula sweswi yi to vhela yi pfula hi swo sweswo. swi tshamisekile nkarhi wun'wana na wun'wana loko hi yi lava calendar hambi hi le kwini hi ta pfula hambileswi ku nga ri calendar leri leyi nga helela yi ngo kombisa tin'hweti loko u twa u nga lavi ku vula vito ra Xikwembu ku ri n'hweti yeleyo ya Hukuri u ta ku i Hukuri hi yin'wana ya tin'hweti leyi u nga lavaka ku yi vula hi leyi. u ku i mhawuri kumbe hi hi khale ka mavito ya xiafrika i khara hi swona sweswo va ka hina a hi sunguleni lembe lerintshwa hi ntsako na nkhinkhi inkomu.